Сәләм, сәләм, дуслар! Ярчалы шәһәренең Нур яшьләр үзәгендә ике көн дәвамында Уйладым, яздым, ашырдым дип аталган интенсив программа тәкъдим ителә. Программада төрле биремнәр, квиз, уен, мастер-класслар һәм дә инде әлбәттә проектларны яклау каралган. Боларның барысын да татар яшьләре ни дәрәҗәдә уңышлы алып барып чыгарлар, барысын да бик тиздән күрәчәкбез. Тел ул шундый чын менә кеше шикелле әйбер. Ул үзгәрә, анда яңа сүзләр барлыкка килә һәм аны төрлечә, төрле ысулларда төрлечә кулланып була. Әлеге проект 2016 елдан бирле башкарыла. Үзенчәлеге, быелысы без проектлар өстендә күбрәк өндибез эшләргә. 16 яшьтән алып 25 кә кадәр. Алар Проектлар язалар, тормышка ашаралар безнең Мизгел клубы ярдәмендә. Әйе, әлбәттә, үзгәртеп була. Без яшьләрне татар телене яратырга, аны онытмаска, татар телендә сөйләшергә өйрәтәбез. Һәм өндибез инде. Егетләр, сез бит инде бүген менә яшьләр татар форумына килдегез. Ә, Сез кайдан буласыз? Исемнәрегез ничек? Әйдәгез, танышып китик әле. Без булабыз Набережнинский поли- политехнический колледж. Минем исемем Айзат.
Мин дә шундан, политехнический колледждан, минем исемем Данияр.
Сез бу форумда ничәнче тапкыр катнашасыз? Бер тапкыр.
Бу форумда без беренче тапкыр. Нинди максатлар белән килдегез инде? Э, танышырга килдек монда. Э, ничек проектларны язырга тоже килдек. Өйрәнергә. Өйрәнергә, иә. Сез вот. Кешеләр белән танышырга, ничек Шулай ук проектлар язырга анда кешеләрне карага үзебезнең яңа возможностьларны мөмкинлек файдаланып инде. Кызлар менә без инде татар яшьләр форумына җыелдык. Әйдәгез, үзегез белән таныштырып китегез әле. Минем исемем Эльвина. Мин Камский строительный колледждан килдем. Минем исемем Аделина. Село Мәлкәстән килдем.
Кайда укыйсың? Камский строительный колледжда. Бу форумда сез беренче тапкыр катнашасыз? Әйе, без беренче тапкыр катнашабыз. Әйе, беренче тапкыр.
Нинди максатлар белән килдегез сез бу форумга? Катнашыр өчен.
Катнашыр өчен. Яңа дуслар табыр өчен, общение буенча. Катнашыр өчен.

Бүген без аларга проектлар турында мастер-класс алып барабыз һәм аны ничек ясарга, нинди этаплар алып барырга кирәк һәм менә шуның буенча инде алар үзләре аннан соң үзләренең проектларын төзеячәкләр. Кызлар, үзегез белән таныштырып китегез әле, исемнәрегез ничек? Минем исемем Зилә. Алинә.
Шушы форум турында, шушы форумга карата мөнәсәбәтләрегез турында сөйләп китегез әле. Без үзебез медколледждан
Син дә медколледждан? Әйе.
Бу форум турында безгә э, Люция Наилевна чакырды бу форумга. Без бик шат монда булганга. Э, без дүрт кыз бу форумның активистлары булып шатланабыз һәм организациядә дә булыштык. Бу форумда бик күп студентлар катнаша, күбесенчә активистлар. Бу форумда нәрсәләр эшлиләр инде? Э, бу форум ике көн. Беренче көнендә алар проектларын эшлиләр, икенче көндә яклыйлар э, һәм жюриләр иң яхшы проектны сайлап үз бәяләрен бирәләр.
Мин Урбан татарының Урбан татардан берләшмәсеннән э, килдем. Шул татар яшьләре форумында икенче тапкыр инде, икенче ел монда чыгыш ясыйм. Без бүген менә Олия белән ничек татарча проектлар ясарга дип мастер-класс алып барабыз. Ничек финал слова алырга, ничек команда җыярга һәм башка критерийлар турында сөйлибез.
Бүген татар яшьләр форумының икенче көне. Бирегә килгән катнашучылар яшьләребез үзләренең проектларын яклаячак. Кайсы проект нинди урын яулар һәм кем безнең җиңүче булыр? Боларның барысы да нәкъ тәменә бүген билгеле булачак. Мин Яр Чаллы шәһәренең медицина көллиятенең студенткасы. Хәзер без проектлар якладык. Безнең проектның исеме Җылы кочаклар. Без үзебезнең уйлавымча кечкенә квартирник ясарга уйлаган идек. Монда татар яшьләрне берләштерергә, төрле зоналар ясарга. Без Биш зона уйлап чыгардык. Монда фудкорт та, фотозона да, мастер-класс оештырачакбыз һәм безнең монда үзебезнең йолдызлар булачак, артистлар булачак. Бу проектта беренче тапкыр катнашам. Без ике көн эчендә бу проектны ясадык һәм бүген инде защищать киттек. Безнең командада биш кеше. Бишебез дә төрле колледждан, көллияттән, бишебез дә төрле, бер-беребезне белмибез, таныштык кына һәм шундый проект уйлап чыгардык. Минем уйлавымча һәм минем теләгем буенча бу проектны тагын да алдарак алга алып барасы килә. Моның киләчәге бар диеп өметләнәм һәм киләчәге булыр диеп көтеп калам. Мин, Миргалимов Шәфкать, Яр Чаллы политехник көллиятендә беренче курста электрик һөнәренә укыйм. Бу форумны безнең татар теле укытучысы безгә әйтте. Барасызмы анда, катнашасызмы дип, без ризалык бирдек. Без көллияттән биш кеше килдек. Татар халык уеннары турында проектлар яклыйчакбыз. Беренче урында дип калырбыз инде. Өметләнәбез.
Проектыбызның проблемалары. Андый җирләр аз һәм андый ризыкны татарлар гына түгел, башка милләт кешеләре дә татып карый. Кафе кысаларында кафеда, әлбәттә, инде меню булырга тиеш. Сез аны экранда күрә аласыз. Шулай ук анда уеннар булачак. Безнең татар телен һәм мәдәниятне үстерүгә ярдәм итә торган. Һәм инде без монда татарча караоке кертергә булдык. Бу инде шулай ук татар яшьләренең сүзлек запасын арттыруга нинди дә булса тәэсир ясарга тиештер дип уйладык. Без татар движ командасы. Һәм без бүген сезгә үзебезнең Тат Квест проектыбызның Тәкъдим итәбез. Безнең проектыбызның проблемасы. Ул бүгенге көндә яшьләрнең күмәк җыелу урыны юк. Э, буш вакытларын файдалы һәм күңелле итеп үткәрә, э, ана телендә аралаша белмиләр. Проектның максаты ана телендә күбрәк аралашырга, төрле кызыклы чараларда үстерергә. Шуның белән шул дуслар, ике көнгә сузылган Уйладым, яздым, ашырдым дип аталган яшьләр проекты быелга тәмам.

Ә, әйдәгез башта үзегез белән таныштырып китик. Тукта әле. Уйладым, ашырдым. Юк, уйладым, яздым, ашырдым. Татар телен өй белән генә
аның татар телен миңа карап сөйлибез. Төшерәм шуны. Җегетләр, менә сез бит инде бүген тат яшь тат